Dwi jyst yn caru pêl- pêl-droed lleol 'lly. Ac o'n i jyst yn licio sut o'n i'n gallu hyrwyddo fy n- fy pêl-droed lleol i. A wedyn odd pawb jyst yn gallu gweld yr gêm so wedyn os o- o- odd os oddan n'w ddim yn cae' fêl felly
A maen nhw'n gorfod caru, siŵr os dwi'n dysgu rhywbeth, maen nhw'n gorfod caru be maen nhw'n be maen nhw'n wneud i isio wneud o, dydi? A wnes i ddisgyn mewn cariad â chwaraeon fel fel un yn mynd i chwarae pêl-droed yn Port. Heb y clybiau yna, heb y gwirfoddolwyr yna, does dim fel chwaraewyr safonol ar y lefel elitaidd, mae pawb gorfod dechrau yn y lefel lleol yna, it's the bread and butter. dyma dwi'n meddwl ydy'r cyfle i bobl sy isio cael mewn i chwaraeon um, ddechrau wrth y traed. Ac ar ôl y sychder yma o ddeunaw mis, ar ôl y pandemig yma, dwi erioed di synhwyro gymaint o gyffro am gemau lleol. Does 'na ddim amheuaeth gynna' i, mae o 'di gneud gymaint o ddaioni'r iaith Gymraeg, ac os ma' 'na don ar ôl ton ar ôl ton o bobl ifanc, dwi'n gwybod, a wedyn ma' nhw'n nawr yn rieni a mae plant nhw, ma' nhw'n dilyn chwaraeon rŵan yn y Gymraeg. Y fwy fi 'di neud, y fwy fi 'di dod yn fwy hyderus, ond fi'n gwybod bod Cymraeg fi dal ddim yn berffaith, ond fel fel be' fi'n dweud o'r blaen, t'mod ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. Dydi pobl ddim yn poeni ac yn dadansoddi safon iaith ac yn y blaen. Maen nhw eisiau clywed pobl wybodus.
Dan ni gyd yn ymwybodol iawn o'r gymuned arbennig iawn sydd yn bodoli o gwmpas yn clwb, yn tîm, yn chwaraeon ni, a mae yna gyfle i ni gyd yn does i, i fynd ati i greu cynnwys i adlewyrchu yr, y, y gymuned ar, arbennig yna a gobeithio denu mwy o bobl uh, tuag ati hi de.
Os ewch chi i wneud hyn, da chi'n mynd i deimlo yn rhan ohono fo. A fel profes i yn fachgen ifanc, unwaith bod chi'n rhan ohono fo, mae'n codi'ch mwynhad chi o chwaraeon i lefel wahanol. Yn lle gwylio o'r cyrion. Mae rhywun yn gallu bod yn ei chanol hi, yn rhan o'r stori ac yn darparu'r stori ac ew- ewch amdani. Yym, dwi'm yn meddwl bod 'na, tibod, ma' 'na gyfle gwell erbyn hyn. Mae'n mae'n haws nag erioed i i wneud unrhyw beth, bod o'n fideo, bod o'n sgwennu, bod o'n podcast, ma' 'na gymaint o gyfleoedd, yym, i, i gyfrannu, wwan di'r adeg perffaith, ia? Mae'r pethau bach yn cyfri, so um, paid o meddwl bod, bod y pethau chi falle mynd i wneud ddim yn mynd i um, bod o, so, o fantais achos mae'r ma, pethau bach fel wedi ti, un y cant yna i gyd yn cyfri a maen nhw mor mor bwysig. Just y drychwch, dwi yma heno, a dwi wedi dechrau o ddim byd, mae unrhyw un yn gallu gwneud o, mae o'n hawdd, a dyn o wyr, falle yn y pen draw, ydych chi ar banel efo Nick Parry, a does e ddim ysgogiad mwy na hynny.
Dwi dal i wneud, yn byw yn Gaerdydd, dal yn checio Bela Port yn neud bob dydd Sadwrn, um, yn gwylio'r clips tu ôl y gol, so mae ma chwaraeon lleol yn, yn aros efo rhywun dros lle maen nhw'n yn byw yn y diwedd. Newch chi jyst ddim difaru fo o gwbl, mae'n gallu new newid bywyd chi am, am y peth gorau yn y byd gyd.